Zik-nni, qqaren-d d akken tella yiwet n teqcict teffulki mačči d kra. Ssaramen-tt yakk wat taddart ad tili daxel n yixxamen-nsen. Ihi, zrin yiseggasen, tewweḍ d tameṭṭut, tezweǧ. Ihi, tesɛa yiwet n teḍbiɛt. Aya melmi yewweḍ waggur? ad tali ɣer tqiccurt n udrar, ad tels iselsayen s yifulkin, ad tɛelleq ssdaq-ines, ad s-ttmeslay i waggur, teqqar-as, Ay aggur, as-d ad naliɣ ad qqimeɣ deg umkan-ik, yax d nekk i icebḥen. Akkenni yal seg wass, maca yiwet n tikkelt, akken tuli ɣer udrar, tebda tettmeslay-as i waggur, tenna-as, Ay aggur, d nekk i icebḥen, ers-d ad naliɣ ad qqimeɣ deg umkan-ik. Yenṭeq-d waggur ɣur-s yenna-yas, Ẓriɣ d akken necbeḥ nekk yid-m, meɛna ad tesɛuḍ taqcict ara kem-yifen di ccbaḥa. Akken tesla i yimeslayen-nni, ul-is yebda yekkat. Tuɣal-d ɣer uxxam. Zrin wagguren, tesɛa-d taqcict. Ihi, Segmi d-lul temecṭuḥt-nni, allen n yimdanen rran akk ɣur-s. Yiwen ur yettwali yemma-s. Tameṭṭut-nni iɣaḍ-itt lḥal mačči d kra, meɛna ur d-tenni acemma. Zrin yiseggasen, taqcict tessaweḍ tmanya iseggasen. Yemma-s tettmuqul-itt kan s tismin. Teqqar-as deg yiman-is. Ihi taki ɣas mi ara taweḍ d tameṭṭut, ad ttun imdanen ula d isem-iw. Tettxemmim tettxemmim, syin tusa-itt-d yiwet n tikti. Tenna-yas i yelli-s-nni, A yelli, azekka ad nger azeṭṭa, yerna ad nerzu ɣer teẓgi iwakken ad neẓẓu ibawen. Ihi, azekka-nni, tekker yemma-s d yelli-s, ɛeddant ɣef yiwet n tǧaret-nsent, syen rrant ɣer teẓgi. Mi ẓẓant ibawen-nni, tenṭeq tmeṭṭut tenna-yas i yelli-s, A yelli, tura aql-ikem-id meqqreḍ, ad am-fkeɣ ulman-agi. a ten-id-nezziɣ i yiran n yibawen akka wakken ad nẓerref tabḥirt-nneɣ. Aha ziɣ ḥrec! Taqcict-nni teṭṭef ulman-nni. Tettezzi, tettezzi, tettsuɣu fell-as yemma-s teqqar-as, Aha ziɣ! Aha, ɣiwel! Taqcict tettazzal. Maca, tikkelt-nni kan teɣli-yas takurt n wulman-nni. Tettegririf, tettegririf. Yemma-s tɛeggeḍ fell-as tenna-yas, Aha ziɣ ḍfer-itt, ɛni ad tt-teǧǧeḍ akkenni ad truḥ? Tagrut-nni tettazzal deffir n takurt-nni, tettazzal, tettazzal, armi tewweḍ takurt-nni ɣer yiri n wasif, teɣli ɣer daxel, terwel seg wallen n teqcict. Tezger i wasif-nni. Tetteddu tetteddu armi d-ufa iman-is daxel n yiwen n uxmuǧ. Tekcem ɣer daxel. Tikkelt-nni kan, tḥulfa amzun yella wacu i d-yas-d yennḍen. Meɛna imi d ṭṭlam, ur twala acemma. Tikkelt-nni kan, ceɛlen-d amzun d sin yitran. Ttaken-d tafat. Taqcict tezzi ɣer yidisan-is. Akin d wakka, syen teḥṣa d akken d izrem i as-yenḍen. Ifadden-is qquren, allen-is ffɣent-d si tiggdin. Ma d izrem-nni, leɛmer yeẓri ccbaḥa yecban tinna. Yebbehba ula d netta, yettmuqul-itt kan. Syen yenṭeq ɣur-s yenna-as, A tamdant! Acu i kem-d-yewwin ɣer daki? Akken tesla teqcict-nni i ṣṣut-nni-ines n umdan, tennefsusi tfekka-ines terra-yas. Ihi, nekkini lliɣ ttennḍeɣ-d takurt n wulman n yibawen. Meɛna tikkelt-nni kan teɣli-yi tegrareb, ihi ṭṭafareɣ-tt deffir almi d-ufiɣ iman-iw daki. Izrem-nni yejbed iman-is, syin yefka-yas-d udi d tamment iwakken ad tečč. Mi tesgunfa ciṭṭaḥ kan, yebda yettmeslay yid-s yeqqar-as, Ihi, amek i m-qqaren, ansi d-tekkiḍ? Terra-yas, Nekkini qqaren-iyi Lunǧa. Ma d ansi d-kkiɣ, ur ssineɣ taddart-iw, ur ssineɣ isem n yimawlan-iw. Yenna-yas, Ihi, si tura ad teqqimeḍ akka ad tettidireḍ yid-i. D nekk ara am-d-yawin ayen ara teččeḍ, d nekk ara kem-yessersen. Meɛna ur tetteffɣeḍ ara si teẓgi-agi, ur tetteffɣeḍ ara yakk seg iferri-agi, imi aṭas n yimẓiwen i yellan di berra, ur teẓriḍ acu ara d-temlileḍ. Ma d tidet, izerman-nni yesɛa tadyant-is ula d netta. Di tazwara yella d amdan, Yella d argaz yesɛa tawacult arraw-is d tmeṭṭut-is, yesɛa tiferkiwin ixeddem-itent. Meɛna, yiwen n wass mi yella imegger, yemlal-d d yiwen n yizrem, iɛfes-it s uḍar-is. Syin, yekker yizrem-nni, yuli-as ɣef tuyat, yenna-as ɣer umeẓẓuɣ-is, Ẓer dakken seg wass-agi d asawen ad taweḍ ddeɛwessu. Ad tuɣaleḍ d izrem am nekkini, ay amdan d-iɛeddan ad k-iɛfes. Imiren kan, argaz-nni yuɣal d izrem. Yugad ɣef twacult-is d yiman-is, dɣa yerra ɣer teẓgi, yeffer dinna. Seg wass-nni, ur iwala udem n umdan, armi d-terza ɣur-s Lunǧa. Zrin yiseggasen, taqcict tebda tettimɣur. Ad tesɛu azal n 15 n yiseggasen. Tebda tettejjem tafat n yiṭij, ijeǧǧigen d tizegzewt. Ihi, mi yeffeɣ yizrem-nni i wakken ad d-yesḍad kra, ad teffeɣ ula d nettat ɣer berra n yifri-nni. Teqqar-as meqqar ad walint wallen kra icebḥen. Akken i yal ass. Maca yiwet n tikkelt, akken teqqim zdat n yifri-nni, iɛedda-d yiwen n urgaz. Iwala tawenza n ucebbub-is akken d tawraɣt, udem-is ifeǧǧeǧ. Imiren kan, ur yezmir ad yexdem kra. Imi ur yumin ara ayen yettwali. Maca, akken yewweḍ ɣer taddart-is, yebda yettazzal gar ixxamen d yimdanen yeqqar-asen ayen iwala. Limer ad teẓrem ayen walaɣ, limer ad teẓrem ayen walaɣ di teẓgi. Taqcict-nni leɛmer ttwalant wallen. D tawenza n ddheb i tesɛa deg uqerruy-ines. Udem-is ifeǧǧeǧ, ur tezmireḍ ad twaliḍ kra seg-s, limer ad tt-twalim. Akken-nni kan, armi yewweḍ yisalli yaki ɣer ugellid. Ihi, yessawel-as-d i wergaz-nni ɣer teɣremt-is, yenna-as, Ass-agi ad iyi-tawiḍ anda twalaḍ taqcict-agi. Rzan i sin ɣer teẓgi, ttraǧun melmi ara d-teffeɣ seg yifri-nni. Ha-tt-an ihi, tetteddu s ttawil s ttawil kan gar yiferran d yisekla. Tenneḍ cwiṭ, teqqim ɣer sdat n yifri-nni, syin tɛawed tekcem ɣer daxel. Akken kan iɛedda ula d izrem, yekcem ɣer daxel n yifri. Mi ɛeddant cwiṭ n tsaɛtin, izrem-nni iɛawed yeffeɣ. Taqcict-nni ula d nettat teffeɣ-d ɣer beṛṛa n yifri. Tewwi-d kra n iɛeqqayen n waḍil deg ufus-is. Mmi-s n ugellid yekka-yas-d sdeffir yenna-yas, Ttxil-m, ini-yi-d d acu i kem-kemmini. Ini-yi-d ma d amdan neɣ d tawkilt. Taqcict tefrawes, iḍarren-is d yifassen-ik teryiyin, terra-yas, Ihi, nekkini d taqcict, nekk d amdan am keččini. Daɣen, nekkini d yelli-s n yezrem. Mmi-s n ugellid yesseqsay-itt ɣef taddart-is d yimawlan-is. Meɛna, taqcict tegguma ad as-d-tini, teqqar-as kan d akken nettat d yelli-s n yezrem, d netta i tt-id-irebban. Deg yefriɣ i d-kker. Nettat tɛawed tuɣal ɣer uxxam-is, ma d mmi-s n ugellid, yerra srid ɣer teɣremt n baba-s. Yebda yettnaɣ d baba-s. A baba, nekkini ad aɣeɣ yelli-s n yezrem. Ma d baba-s, yettwali-t d akken yuḍen, neɣ yesleb, yeqqar-as, A mmi, acu i k-yuɣen? Yella win yettaɣen yelli-s n yezrem? Aqcic yetteg alla, yegguma ad yuɣal ɣef wawal-is. Ur itett, ur igan, ur itess. Armi yuɣal am tfarret. Imiren, agellid yenna-yas d akken ad yeqbel ayen i as-d-yeṭṭalab. Azekka-nni kan, yerza ugellid, mmi-s d yimsulta-is ɣer yifri n yizrem. Kecmen ɣer daxel, mlalen d yizrem. Aneggaru-agi yesneṣf-iten, qqimen yid-s. Syen bdan asawal, yenna-yas uyellid, Ay izrem! Nusa-d i wakken ad neḍleb afus n yelli-k i mmi-tneɣ. Izrem yerra-yas, Imi d agellid d mmi-s, Ad asen-tt-fkeɣ, attan ɣer ɣur-wen, meɛna ad ken-weṣṣiɣ fell-as. Takk i ttḥadareɣ d tamteṭṭuct-iw, ɣur wat yella kra i tt-yettaɣen. Ass-nni i d-tewweḍ tmeɣra-nsen, tislit thegga iman-is, baba-s izerrem yerza ɣur-s yenna-as, A yelli, ayen yebɣun yeḍru, kemmini ɣur-m ad d-tezziḍ ɣer deffir-m. Hatnan uxxam n yisli wwḍen-d, ssiɣriten, kkaten ṭṭbel. Ma d tislit-nni, terkeb ɣef uɛawdiw, yerna-d deffir-s urgaz-is. Akken kan gan ad ddun ɣer sdat, taqcict-nni tsuɣ tenna-yas, A yemma, ayah, ttuɣ timceṭ-iw, rǧu ad ruḥeɣ ad tt-id-awiɣ. Ters-d seg uɛawdiw, tuɣal ɣer yifri-nni. Maca akken kan tekcem, tufa ayen ɣef waya ur tegmin. Twala baba-s izerrem d akken yumes akk d idammen. Akken kan i tt-iwala, yebbehba, yekres anyir-is yenna-as, Yak nniɣ-am ur d-tuɣal ara, yak nniɣ-am ddu kan ɣer sdat. Teṭṭef deg iḍarren-is teslit-nni, tuɣal ɣer urgaz-is tedda ɣer teɣremt n ugellid. Tettidir dinna Acemma ur tt-ixuṣṣ. Meɛna asmi i d-tesɛa mmi-s yesɛan tawenza n ddheb am nettat, tekker-d taṣebḥit tufa-t-id ulac-it, yettwaker. Yezzi-d useggas daɣenni terna-d wayeḍ. Akkenni i as-teḍra, wwḍen rebɛin wussan yettwaker. Akkenni yal seggas, armi wwḍen sebɛa n warrac. Agellid d tmeṭṭut-is. Qqaren-as i mmi-s d akken yewwi-d ad as-yebru ad d-yawi tayeḍnin, meɛna netta yegguma. Yeqqar-as d akken iḥemmel Lunǧa akken tella, ɣas ma yella ur tesɛi ara dderga. Yiwet n tikkelt, teqqim kan akkenni Lunǧa dɣa tenna-as i wergaz-is, Eyya, azekka ihi ad iyi-taweḍ ɣer baba ad t-id-ẓreɣ. Akken tella teswiɛt, agellid yewwi tameṭṭut-is ɣer baba-s i wakken ad t-id-ẓrit. Maca mi wwḍen ɣer yifri-nni, ufan dakken tezzi-yas-d akk tizizut. Ibeddel mačči d kra, yuɣal amzun d axxam. Yeffeɣ-d yiwen n uqcic yesɛa tawenza n ddheb ɣef unyir-is. Akken kan i twala tlunja, teɛqel-it dakken d mmi-s. Teẓdem ɣur-s tessuden-it. teɛneq-it akuli terfed-it. Kemmlen ɣer daxel, mlalen d yiwen n umɣar. Zzin-as-d xemsa n warrac, ma d wis setta yeṭṭef-it gar ifassen-is. Ibedd s ibedd yenna-yasen, Azul fell-am a yelli, azul a Lunǧa, cedheɣ-kem mačči d kra. Terra-yas, D anwa-k keččini? Nekkini usiɣ-d ɣer baba. Baba d izerem deg i yettidir. Yenṭeq yenna-yas, a yelli, d nekk i niɣ i d baba-m. Ma tebɣiḍ ad teẓreḍ tidet, ẓer d akken nekk i niliɣ d amdan. Meɛna, yiwen wass ɛefseɣ izerem. Seg yimir-nni i wwiɣ ddaɛwessu-is, uɣaleɣ d izerem am netta. Maca, imi yemmut, aql-i uɣaleɣ-d akken lliɣ di tazwara. Ma d arraw-im, atan d nekk ay ten-id-ittawin yiwen yiwen. D ttar i d-rriɣ, imi ɣas mi teddiḍ d tislit nniɣ-am ur ttezzi ara ar deffir, kemmini tezziḍ-d, ur tuɣeḍ ara awal-iw, meɛna, ẓer d akken rebbaɣ-ten-id s leḥnana akken i kem-id-rebbaɣ. Lunja tuzzel ɣer yifassen n baba-s, Tɛenneq-it tsudnist, syen uɣalen akk ɣer teɣremt, ddren di